A ni wula ti bɔhim Dagbani yilinima ka n kul lahi yina ni n ti tuɣi Naa Giwa Gbuɣinliba ŋɔ bɛ taarihi ni nya shɛli. Tɔ m mi ni booni ba Gbuɣinliba maa. Di dalili kul nyami so m-bi mi binnani, a yi mi ba kpe bɛ ti bela kpe. Di zuɣu ka m booni ba Gbuɣinliba maa. Yimiya ti yaba, naan dan jɛŋgbarigu zuu la. Miɣilinsi maa ni kari naɣisi maa ni, doo m-bi nya o to, n yɛli din bara, nti nya o to, n taɣisin li. Kulibɔna kɔbu jela so zaɣisi ŋamli, ka ŋamli ŋmɛli pali saa bulli o sunsuuni taaŋa. Ŋun ŋmahinda, o sola ŋun gbaɣindi li. Sinsaba kɔbiga n-tam baa zuli zuɣu, ka ŋmaandɔɣiri bɔri di dibu ka zɔri baa nini biɛri. Zilima n-nya naa nini n-kɔŋ yɛligu. A hiri fɔŋ ŋmala ʒiri sanlin garo, ka pa miɣin asimaani kari ni asimaani dagbaŋnima. Yi mi nya ka na ŋun m-be puu ni ka bɛ ti yɛl o tɔbu yɛtɔɣa ka o yi puu maa ni n-gari chaŋ tɔbu maa. Faashee zibilim ni o nyɛla a ni dan zuui ŋandaa ŋɔ maa. Kɔra dirila miɣin. Ka o bɛn a daŋjɛngbara ka o diri yani, ka naan daŋjɛngbara ti kani nyaŋ lan nya yani gbaŋlana maa, ka o chaŋ ti ʒini gbaŋ. Ka ya ni nini ku tooi ʒini yani gbaŋ m-pili buɣ ka bi taɣi nam? Ŋun mi daa kana ti deei yani maa daa nyɛla karinaa ŋun daa kari naa mahimi. Lala karinaa mahimi ŋɔ maa, o daa nyɛla Tiyaba naa Zibilim Bandamda bia n-daa nyɛ o. o ka ti deei yɛri maa ka ti booni o Naa Mahimi nga kɔringa o ti tali nyɛvili puhi laara wuntaŋ viɛli ni biɛli buni ka labisi kariga maa tuun wuya ni o bi yɛn bahi miɛŋ maa ka gbubi kariga o nudirigu n gbubi miɛŋ o nuzaa di ni ka ti booni o miɛŋlinsi maa ni kari naa sumaani maa a nyɛ ŋɔ miɛŋlinsi maa ni daa yɛn na bi yɔŋ so daa mi ni o ti wuhi kpɛŋ la di zuɣu ka n booni ba gbuɣindiba maa alahi kana ti yu ti yaba naa Gungɔbili asaadapila booni biɛŋ Biɛŋ ŋun tabili mɔɣili, o ku yaɣisi palibu. Ka kura yi gaai ku n-zɔhi tiŋli, bɛ pa binŋubi lan zaɣisi. Naɣa bi sɔɣi lan zaɣisi. Kpaŋ ŋun nini bala, o mali buɣili. Bini din be noli ni mali mali, pa niŋ puuni galimagalima. Naɣa yi kurili ku zaɣisi kɔbili, o ni daa diri yani. O zuu n-daa diri Miɛŋ ŋun daa nyɛ Miɛŋlan Mahamuru tɔrigu. Kuligu duli bini diligi yuuni ku paai suli. Saa daa mirimi ka o doli sayɔra ka kom ti kpɛri ka o dola ko kpɛɣu. O daa ni o ku tɔri omaŋ ti yɔɣunima ka lee tɔri omaŋa n-kpalim kuri sabini. Lala Miɛŋlan Mahamuru tɔrigu ŋɔ maa, o daa kuli dirila Miɛŋ ya ka o ba ni Agungɔbili. ka o diri yɛn ka Miɛŋla Mahamuru tɔri ŋɔ maa ka o ti kani ka bɛ chaŋ ti yɛli o ba Naa Guŋgɔbili ni Miɛŋla n-kani ŋun yɛn ni o ku wum li yi mi nya ka nir kpi ka bɛ kana ti yɛ so ka o yɛn ni o ku wum li gbuɣinliba tuma m-bala ka bɛ kuna nti ʒili gbaŋ ŋun daa yɛ zuuraa nyɛla Miɛŋla Mahimi Baŋgali daa Ŋun daa galim daani naanzuwa ni di niŋ bintɔrila, ka galim daani kpalba ni di niŋ binnyoma, ka galim daani naanzuwa ni di niŋ bintɔri, ka bɛn wula bari gbaai paani bia ŋɔ, lala ti yaba Nyaŋlan Mahimi ŋɔ maa ŋun daa nyɛ Nyaŋlan Mahimi tɔriba zuyu, ka bɛ zaŋ o ʒili gbaŋ m-mali kuli, ka zaŋ o chaŋ ni o ti puhi Naa Gbewayili, ka Naa Guŋgɔriba kari ba.

Kpalgu ni niŋla binnyoŋa, ka nyoŋ ni ya ni o ku kuna. O yeti ni na ʒin nya, ka miɛŋ lan zuui ʒin gbaŋ kpalin nam ni, ka kulinkpɛna yɛlivuna nima, bɔŋdiri kaŋuniya nima, buɣitirinlan kɔba nima, ka bɛ naai noli n-ti pahi jɛtɔno nima, chichɛli naa nima, dimaŋ naa nima n-chaŋ ti da kinkpaan pa kurigu na n-ti zaŋ sɔɣi buɣili maa ni. Ni o kuhi ma ni o je mahi mini maliŋ. Dinzuɣu ka ti yaba, Nyaŋla mahi ban galin daa wara yi kanna buɣili maa malibu, ka pa kurigu maa ka o kuhira niŋdi alaamanima. Ni o ku deei mahi mini maliŋ, ka bɛ labi, ka kpamba maa mi n-ŋɔ yɛla, Suhigu ka bɛ ti wuh o, ni ti bom koom ba biŋkɔbigu maa ka o ku n-tariti bihi ŋɔ maa. Ka dimaŋ ni a yi bia ŋɔ maa deei n-niŋ ŋɔ, ka lan taɣi na ka o yɛl o ni bi jɛrig ŋɔ, hal ka barinzin yɛn fiɛbi gba. Bia maa ŋun zaŋ kaya o nyin ni lee nya na jɛrig ŋɔ, a bi nya li, man n-nyɛ bi jɛrigu? Ka o boli bia maa na nti ti o nimdi ti o, Wan naa ka o zaŋ o kpe, ka bɔ n-chɛ ka a boli ma ni na jɛrigu? Wee m ba dimaŋ naa nima, m ba jɛtɔno nima, m ba chichɛli naa nima. Ya kuli kpɛna a yɛlivuna nima, bɔŋdiri ka ŋuniya nima, buɣitirin kɔba nima. Bɛ ni naai noli chaŋ ti da pa kurugu na ka o ka taai maa, a ni yiɣisina, a na mi n-wum bee a na mi n-nya ka buɣili yɛri yɛtɔɣa? Dinzuɣu Yehowa kpamba n je naai mali nyaŋbuɣilo naan ti soba kuri sabini. Ka din daa yɛn wari niŋ shili n chani buɣili maa malibu ka bɛ dol o, ka pa kurugu maa yaɣa kuhira ka o kabina ti ʒe, dama o mi di beni. O ni yɛn ŋme o zuɣu ka pa kurugu maa yina, o yɛn naai bi puhi ma mi. A Yehowa dimaŋ naa nima, chichɛli naa nima! jɛtono nima kulinkpɛna nima bɔŋlan nima ban daa noli dama na bɛn daa di o na ni hajji shɛli maa ka ayɔmiŋ lan mahi mi ban galindaa ka o daa bo laa hajji maa ka mali sabuɣili ka so amiŋ nima a mi laa zuɣu bee kulinkpɛɣu ŋɔ bɔŋ ŋɔ n ti pahi buɣitiri ŋɔ Dagban dabba n daa diri li ti ni yɛn nya ka nabihi kpɛri puuni tɔ ni maa ni. Kom mali buɣili maa ka kuna. A mi kuli kpɛna a jela suli maa bee ka o kani ŋun gbaagi o bia. Nyaŋla mahim ban galindi a zuyu n-leei kulinkpɛɣu. Kulinkpɛna a bi leei ma. Sapili n-doya guli biɛɣu ka nolɔɣu ti daŋ o kumsi ka bɔŋlan ti kani ka o gbaagi o bia. Bɔŋli naa bi lahi n-ti lan leei bɔŋ yaha. Yi ti dan jɛŋ gbariga o ku kpi kum. Ka buɣitirilan ka o maa ti kari ŋun lan gbaag o bia nti leei li yaha. Buɣitirilan shia ni Afa Jaanjee kpaliŋ jiŋli ni lan dan di mali karimbaa ni bia gbuɣindiba bɛ tuntumsa. Di zuɣu Naa Guŋgɔbili wan daa ti kani ŋun daa ʒini o gbaŋ m-pili buɣu. O daa nyɛla yɛm o kari Naa Timbɔbili. Hal o ni daa kani, ni Agungɔlo bia n-daa lan di Yawɛ ka di naan naŋ chɛ ni Agungɔbili bia ku dul lan kɔ kpaɣu, ni Agungɔbili bia ku dul lan tɔbi ʒia, ni Agungɔbili bia mɔɣu daa lan dahi ma ni, ni Agungɔbili bia sabiɛ ni ayopiriga, ni Agungɔlo bihi n-daa bala. Dunia gbuɣinli ba. ka niri zuu kani ka bɛ kana ti o ka o ya ni bɛ yɔhim ni ni o ku wum li hal ka bɛ mali kuli n-zaŋ gbaŋ la na ka o kari ba ka yɛn kpam ba ka bɛ naai noli n-leeg o mɛŋ zaŋ o ti ʒili ti yɛn nya ka mɛŋ lan zuu ka o ʒini gbaŋ kpali nam nimaani ka tiri anya anya ŋɔ di yi paai mɛŋ la mahimi gbaŋ galindaa niri ni ʒini mɛŋ gbaŋ lan kpali nam ni Dagbaŋ kali ni a ba kpɛma kari naa m-bɔŋɔ ni a ba kpɛma yooi naa m-bɔŋɔ Naa Batuma kɔri Naa Mɔɔ ti pahi Yɛri Gbaŋlana bɛn yɛn mali bɛ ba kuli ka di zaya talahi bɛ piligi ba buɣi ka ti ba Yaa Naa Kpari Bɔri m bi boli Miɛŋlan yuli ka Miɛŋlan ti ʒini o ba Miɛŋlan gbaŋ n kali nam ni di ka lahiʒiba la dinzuɣu ka m booni ba Gbuɣinliba maa. yibu nya ayaba naan dan jiri lɔŋ ŋun bɔri o bini ka n bɔra ŋun jɛm o bini n jɛli nini n karigi di ku diɛm nyɔhi mɔ kari waa mi bi diɛmdi mɔ kpalliya ka o yɛn naagaami n tabili a balibu buɣim din bala din taai mɔri kɔbiɛri kuliga ban siŋ pa n nyu bɔbili a ni daa n daa yɛli ni o ka duŋ o ni daa ti yɛn baŋ ni o mali duŋ o kambaliya dalilan dindala ka o dimbu daa tarigili o ka o yula ka o dɔɣi n-kpa puuni bɔri ni ka o daa bahi ni ka o duŋ o lee yila yɛn na di yila m ba yi sankara yi lana bee di yila m ba yi kpim bee yi lana di yɛli kɔŋ daa naa a duŋ maa bi yi shɛli wula a dundɔŋ ŋɔ ni a dari gbaŋ ka a duŋ maa yina di zuɣu ninsali kam duŋ di yirila a dundɔŋ ni a ni be luɣ shɛli naan dan gbiri lɔŋ maa zuu, sabiligi naa yiri, tuɣilan yiri, bɛ bi zuhir o ni o ni tim o toli. Ŋmampirigu lan daa paɣirimi ka o paɣira, ka o chihi ni ŋmaara ka o ŋmaara. Asantihi nti yɛn baŋ ka o yaadi ka ti o, Yaa n dan zuu yiri maa, o balibu n-daa bala. Ŋun daa paya daa nyɛla sabiligu naa Bukala Jia, pusuɣili din nyɛlim bi ŋmani kambɔŋ. A ya sabigu naa Bukajima ni laabakɔnim diɛ mia, kpulɔnim diɛ mia, lilihi diɛ mia, guŋguŋ kpulli n-daa zaɣisi ni o ku deei talahi. Jaŋkuloodiri saɣim ka di biɛri baa, a mi baa neei bee baa kpulɔra so n-daa bi lan baŋ. Ka Gɔrjɛrigu n-daa nya ŋmari gɔŋ n-tam muru jiŋ yɛla, ka a yab yuuni bun bɔŋ niŋda ni bɛ yɛn bɔla ŋun bu kalim bɔmbɔmbu nya. N zo ka bɛ daa booni o nabihi guŋguŋ kpulli maa.

o nyaŋla abilaa maa kambɔɣu nyaŋlana abilaa yi mi nya lahiʒibu ka nyaŋlana abilaa di nyaŋ kuna gbuɣinlibili nti yihiri o tiŋgbani na nima yi mi nya li niriba dirila nam salo zuɣu ka o di n-kuna nti yihiri o tiŋgbani na nima dɔnyibɔri zuɣu koombɔri shɛm ka bɛ be bira bi puhi nayili ka o yɛba ni kpabya naa a yi mali a karimbaani n bɔŋɔ a karimbaani tiŋa kuli kpɛ naa a yi mali a karimbaani ka a bo a karimbaani tiŋa gungsi naa a yi mali a karimbaani n bɔŋɔ a karimbaani tiŋa N ba taŋlana ka a bɔ a karimbaan tiŋa o yɛn nanim ŋɔ maa nyɛla a bila n din kuna duɣu libili n bala wummiya ni bi niŋ o karimbaani dɔm bi ku kana ti puhi o waraa ni o ku su biɛɣu ka lahi guhindi yuŋ n ku su miɛŋ ka miɛŋla n tiŋkpansi bi tima jilima ka n ku lihili ka niŋdi bo

ka kana kpabiya n ti yɛ kpabiya naa abila so titali ka zaŋ ti kpabiya naa aliru kpabiya naa aliru jɛrigu n chɛ ka yɛda bin biɛni zuɣu ka jɛrigu niŋ yɛn daŋ biɛm lala kpabiya naa aliru maa O daa nyɛla ti yaba Bɔŋlam Bileema, ti yaba Bɔŋlam Bileema o bia n-daa bala. Ti yaba Bɔŋla Naa Bilaa ŋɔ maa ŋun daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi o bia. bɔŋlana maa zu, amaa zu maa n-daa yɛn dɔɣi bɔŋlanima ayi. O daa dɔɣila bɔŋlan zakali ka ŋmaligi na ti dɔɣi bɔŋlan bilee maa. Tɔ! Bɔŋlan bilee maa n-daa yɛn dɔɣi dɔɣi Kabiya Naa Aliri maa, ka bɔŋlan zakali la ka o mi yɛn dɔɣi n-dɔɣi bɔŋlan shɛni. Tɔ! Bɔŋlan shɛni maa ŋun daa dɔɣi ku shɛli la ni Adam la, naa m-mali n-tin ka naa dɔni, ka bɔŋlan bilee maa bia kpa ka o kana ti deei kpabia maa kpabia ni a lir o nyɛmi a lahi ʒiri o ka lahi kana n ba tiŋ maa n ti yihi n ba tiŋlani ata ka zaŋ ti n ba tiŋlani abila nyɛmiya miɛŋlani abila tuun tuun o ni nyɛ gbuɣin libili maa yibi nyaa naa Yakuba n dan zoli kuɣili zuɣu Yakuba la din wɔɣi paai bia gubili n ti yɛ tɛhima din bɛ Ka Naawuni pun daŋ zaŋ kpɛhi Fatim bia Katsina. Dagbaŋnima ban ʒi Naawuni ni kuli turi o pii ban mi Naawuni pahi turi o ŋɔ ni o guli laali Chiyaama dali, Naawuni pa yɛn ti bɔhi ya mi. Dinŋɔ paɣa bia n-daa yɛli ma, Daaro, daaro, daan kala n-nya ban daa yɛrila ban yɛn chihi ban mi daa chihiri la ban yɛn saɣi sokam niŋm o dini ka chɛ Naawuni dini. Dagbaŋ afa nim la, nyi kuli tibimi yi tariga ka chɛ Naawuni dini. Dagbaŋ pakura la. N wummiya yi tariga ka chɛ Naawuni dini bi kpahi na m-paai yuŋ n-zaɣisi gom, ka yina moori liilii n-kpahiri kuikui. Ka diŋɔ paɣ bia daa yɛl o ni o kul muum o tariga, ka kpahim o tariga ka chɛ Naawuni dini. O ni daa di yɛn yiri Abnyaa, lahiʒibu n-daa tum o n-nyɛ Naa Gbewaa bia. Naa Gbewaa maa Bushɛɣu daa nyɛ li. Bushɛnaa bia Baawa zamba kuli beni mi ka ŋun zoori daa zooi Dagbaŋ nima ti chɛli ti kuli ʒi la ŋ-ŋɔ ka bɛ dɔɣi o ka o ti yɛn gari ti. O daa yihi o nam ni ka lan labisi o nam ni nyɛmaya lahichi gbuɣin li ba tuntumsa m-bala. Ti yaba, Nyaŋlan Zibilim ŋun ʒiri ka di gbula, o kul sola ŋun gamda, dama ŋun gamdi maa ŋɔ yu biɛɣu yoli. Ka o leeg o saŋ nti lan bɔra ka yihi o saŋ maa na.

di zuɣu a bi nya tin bori ba gbuɣin liba maa ti ku tooi yɛli ba ni a to kamiya na ti nya kukoli ni a niŋ waɣiligu m ba piri nima yino yino yɛligu jɛrigu ni niŋ yɛndana baguri naa n na n labina